Беренче сентябрь җәйге матур яллардан соң Буа мәдрәсәсе көндезге бүлектә укучы шәкертләрне җыеп алды. Мәдрәсә мөдире Илмир Хасанов беренче курс шәкертләренә уңышлар теләде. Шәкертләр уңай тәэсирләр белән үзләренең укый торган сыйныфларына таралды. Быел беренче курска 20 шәкерт кабул ителде. Сәлам алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Әлхәмдүлилла, безнең быел да Буа мәдрәсәсенә, әлхәмдүлилла, инде шәкертләр Керде төрле төбәктән, Татарстаннан, Буадан да бар үзебездән, Мордовия ягыннан, Пенза ягыннан, Самара якларыннан, Волгоград якларыннан, альхамдулилла, шәкертләребез килде, альхамдулилла. Инде шәкертләр Гә инде быел да, әлхәмдүлилләһ, хәерле, файдалы гыйлемнәр биреп, менә шушы кешеләрдән киләчәктә дә дин, ислам өчен файда китереп, аларга да мәчетләребездә имамнар булмаган мәчетләребезгә аларга имам булып, аларга инде менә шушы дин исламыбызны таратып, инде үзебезнең яктан без инде яхшы гыйлемнәр биргә иншалла тырышырбыз һәм инде шәкертләргә дә киләчәктә дә хәерле, бәрәкәтле тормышлар, уңышлар Аллаһ Тәгалә бирсә иде. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракяту.
Ассалату хайрум минан наум.
Дүртенче сентябрь имамнар шәкертләр белән бергә Иске зиратта өмәдә катнаштылар. Шәкертләр илә намазыннан соң зиратта булган иске ташларны тәртипкә салдылар, мәдрәсәдә хезмәт иткән элеккеге остазларның каберләре янында үскән үләннәрне чаптылар. Мәдрәсә җитәкчесе Илмир хәзрәт Хәсәнов сүзләренә караганда, алар дин өчен тырышкан шәхесләр. Без аларны хөрмәт итәргә тиеш, ди хәзрәт. Әгъузубилләһи минәш-шәйтанир-раҗим, бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әлхәмдүлилләһ, инде безнен бүгенге шунда зиратыбызда, Иске Татар зиратында Буада шундый бер өмә бара. Өмә инде ул безнең менә Буа хәзрәтләре һәм инде Буа мәдрәс шәкертләре. Менә шундый масштабта шәкертләр дә чыкты, чөнки инде бында Безнең күмелгән, үзебезнең мәдрәсәдә эшләгән зур дини шәхесләребез, әлхәмдулилла, инде Нургали хәзрәт Хасанов кебегрәк һәм инде башкалар, Гайзетдин хәзрәт. Шуңа күрә инде без аларның зиратларына менеп карап, нитеп, шуларны инде бөтен иске ташларны, чөнки ташта язган Аллаһның исемнәре, аятьләре язылган элекке вакытларда, аларны барысын да бер җиргә җыеп, аларны барысын да матур иттереп куеп, Фәим хәзрәт Сөләйманов та, үз теләкләрен белдерде.
Бисмилла. Менә инде сүзләрне Илмир хәзрәтнең сүзләрен дәвам иттереп, мөрәҗәгать халыкка. Менә бүген инде зияратларыбыз ике зиярат та яхшы хәлдә. Менә шушы халыкка мөрәҗәгатьтә без үзләренең туганнарыныкын каберләрен килеп карасалар яхшы булыр иде.

башланганчы мәдрәсәдә булдылар. Аннан Адав Толымбай авылының борынгы зират этник комплексын, шул исәптән Әхмәр хәзрәт Юнысовның каберен, Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен рәсми кабул итүгә 1100 ел тулуга багышланган мемориаль истәлек билгесен карадылар. Буа шәһәренең.

Үзеңнең ризалыгың түгел калган Коръәнне үзеңә хәзер кайтыр. Ханнарыбыз әйбәт сәләтләрен бөтен галәмгә рәхмәт җил җыйган пәйгамбәребез Мөхәммәд Мостафа саллаллаһу алейһи ва сәлләм рәхмәт булсын. Әһле бәйте, сахаба кирамны һәр кайчан гына яхшыртып куйсаң. Йә Раббым Аллаһ, үзеңнең ризалыгың ташуы җирләребезгә килеп, бу каберстанда дәфен кылынган остазларыбызның каберләрен зиярәт кылган вакытларыбызда нинди хәерле теләкләребез булган икән,

Мәдрәсәбезгә имамнар тарафыннан гошер садакалары килә башлады. Районыбызның имамнары һәрбер татар авылында гошер садакасын җыюны оештырып килә. Гошер ул садаканың махсус бер төре. Ул җыеп алган уңыштан уннан бер өлешен мохтаҗларга бирүдән гыйбарәт. Быел да авыл имамнары бердәм булып, авыл мәчетләренә җыелган бәрәңге, кишер, чөгендер, кәбестә һәм башка яшелчәләрне районыбызның мәдрәсәсенә тапшырдылар. Гошер җыю октябрьнең унысына кадәр дәвам итәр дип торабыз. Әлегә мәдрәсә шәкертләренә мең капчык гошер садакасы китерелде. Аллаһы Тәгалә бу садаканы чыгаручыларның үзләренә һәм балаларына һидият-тәүфикъ, тәннәренә саулык-сәламәтлек, Малларына бәрәкәт насыйп әйләсә иде. Амин. Аузу биллахи минәш шәйтанир раҗим. Бисмиллахир рахманир рахим. Аллаһу тәгалә хәмде сәнәләр, Рәсүлебезгә салаватлар булса иде. Менә без Илдраз авыл мәхәлләсе тарафыннан халыктан җыелган гаширләребезне шушы Буа мәдрәсәсенә китердек. Ярабби бер Ходаем, инде шушындагы өлеш кертүчеләргә Аллаһу тәгалә рәхмәте булсын.
Менә безнең Әлки авылыннан килгән Әлки мәхәлләсеннән җыелган гашер садакаларыбыз матур иттереп. Халык инде китте китерәгә дип, әле тагы килергә исәпләр бар, бирә торган халык бар, Аллаһуга шөкер. Бу безнең инде фарыз гамәлләребез, без аны үтәргә тырышабыз, һәрвакыт шулай бергә актив катнашырга. Без бүген Шөкер йөзеннән Аллаһ Тәгаләгә биргән нигъмәтләрен, гошер садакасын китердек менә мәдрәсәбезгә. Авыл халкы инде бердәм, тату булып, шушы уңышларыннан гошер садакасын чыгардылар. Әлхәмдүлиллаһ, Аллаһ Тәгалә рәхмәт күзләре белән карасын, бездән, сездән разый булсын. Аллаһ Тәгалә, Аллаһ Тәгалә ризалыгын, рәхмәтен өмет итеп, кишер астыннан гошер садакалар алып килдек. Халык бик күп, күп садака, э, гошер садакасы бирде. Ике машина белән килдек, 90 га якын капчык монда, Аллага шөкер. Барсына да Аллаһ Тәгалә рәхмәт яусын. Әлеге чара Идел буе Болгар дәүләтендә исламны кабул итүнең 1100 еллыгына багышланган иде.
Әссалату хайрум минән наум.
22 сентябрь районыбызның Күл Шеркене мәдәният йортында имам сайлау булды. Катнаштылар имам-мөхтәсиб Илмир хәзрәт Хәсанов, Хаҗиләр мәчете имамы Фәим хәзрәт Сөләйманов. Җыелышының төп мәсьәләсе, Күл Шеркене авылының имамы Нариман хәзрәт олыгаю сәбәпле, авыл имамын сайлау иде. Илмир хәзрәт Нариман хәзрәткә саулык-сәламәтлек теләде, имамның яхшы якларын искә алып үтте. Булсын җеназа йолаларын, имам өстендә булсын никах йолалары, балаларга исем кушу. Җәлил хәзрәт Мөшли, инде имам белән кеше дөньяга килә. Имам белән иман да, имам да, инде шул заткан вакытта имам, мулла кире. Мәчет булырга тиеш, ул авылда раз мәчет бар икән, азаннар, намазлар, дәресләр, вагазләр, барысы да барырга тиеш. Любой нәрсә ул катнашты, бер җыелышны калдырмады, мөхтәсибәт җыелышын ай саен килә иде, утыра иде, үзен сүзен әйтә иде, тәкъдимне әйтә иде, бик активно ул эшне алып барды, әлхәмдүлилләһ, Аллаһ Тәгалә иншаллаһ үзенә хәерле бәрәкәтләрен тагын да арттырып, исәнлекне биреп иншаллаһ. Нариман абый, сезгә без рәхмәт хатын үзегезгә тапшырабыз инде Мухтасибәт исеменнән иншаалла рәхмәт хат. Сез озак еллар буе Буа районын Кул Черкен, Черкен, мәчете авылында мәхәләсендә имам-хатыйб вазыйфасын башкарып, Әбу Хәнифә мәзхәбенә таянып Буа Мухтасибәте белән бер фикердә булып Ислам динен алып баруыгыз өчен сезгә олы рәхмәтебезне җиткерәбез. Карап алыйк әле.

Унөч өченче, ике мең өчтә.
Ә. Әлхәмдүлилләһ, менә и уже менә мәчет бит көтмә эшли уже сезнең ни белән уже. Йә, йә. Әлхәмдүлилләһ, инде мәчет җимга тукталмаган, намазлар тукталмаган, бара, Нуриман абый до конца бөтен мероприятиедә катнаша, ул на передовой, правильно, Нарис абый, постоянно на передовой, инде ул Бер ягы, пандемия вакытында да на передовой торды ул, молодец. бер ягы көтмәдем, бер ягы кытмадым. Шушында сайлап куйдылар имам иттереп, шушы көнгә хәерле имам булдым. Әлхәмдуллилләһ, Аллаһ Тәгалә бәрәкәт бирсен. Күп еллар имам булып хезмәт иттем шуңа җәмәгать. Моннан соң инде беркемнән дә сүз дә, начар сүз дә ишетмәдем. Имамнар тарафыннан, мөфтәхип тарафыннан да һәм дә башка имамнар тарафыннан да бернинди авырлыклы сүз дә ишетмәдем. Аннан соң инде имамны һәр вакытта ихтирам итеп, матур итеп, аны белән яхшы мөгаллимләр булып, гомер чиргә Аллаһта барлыгы да насыйп булсын апала. Менә шунда бөтен бәрәкәт. Авыл мәхәлләсе бер тавыштан Рәис әфәнде Исах улын имамлыкка сайладылар. Булачак имам Рәис хәзрәт үзенең рәхмәт сүзләрен җиткерде.
Зур җаваплы вазыйфаны га тәкъдим иткәнегез өчен Алланың рәхмәте булсын, конечно. Ну, барыгыз да белә, мин бит әле һәрвакыт мәктәптә яшим, бергә-бергә шулай эшләрбез дип уйлыйм инде. Алла тапшырган. Алла тапшырып, менә шундый. Моны әйтмичә булмый, мин потому что мәктәптә яшим, барыгыз да белә инде. Хәлдән килгән моны җомгаларда, мәҗлесләр хәлдә килгәнчә эшләрбез, өйрәнербез.
Аллаһ ярдәм бирсен иншалла. Тәвәкәлләп кереп китү кирәк. Аллага тапшырган.
Әгәр дә шулай каршы. Бер баба инде җыйган икән халык мәчеткә, мәчеткә җыйган хәзер дә. Хәзер мәчет тулган монда. И бабай картайган, бер яшь имамны куйганнар. Яшь имам инде карый монда, ни, чуты сизә. Тәүратсыз килә икән мәчеткә. Хәзер килә дә бабайга әйтә икән инде. Син нәрсә, төрә төрәтмәдең, что ли, дип әйтә икән инде. Бабаң нәрсә ди? Мин халыкны җыйдым ди, син давай төрә төрәт ди. Менә шуның кебек җәмәгать халыкны иншалла төрәткә өйрәтергә, итәргә, гран җыярга кирәк. Җыеп, матур гына иншалла нәрсә алдына алып барырга кирәк. Илмир хәзрәт авыл халкына үзенең киңәшләрен бирде, авылның төп нигезләрен саклап калырга, авыл халкы белән бергә эшләүне имамга боерды. Аңа уңышлар теләде. Чара догалар кылу белән тәмамланды.
Теле бәләдән сакласа, спорт кафалар корып, баласы да юл сәләтмәсе, яшьтән китәдә дә, балакларда да югары манас эшләүдән балаклар. Әс-салату хайрум минән-наум.
29 нчы сентябрь район имамнары җыелышы узды. Бу мөһим чара имам-мөхтәсибебез Илмир хәзрәт Хасанов һәм мөхтәсибәттә эшләүче ярдәмчеләр катнашында узды. Илмир хәзрәт имамнарга гошер җыюга кагылышлы мәсьәләләрне аңлатып үтте. Белән килсәм, менә бүген юк, бүген сез монда бөтенегез, уазиклар тезелеп баскан. Уазиклар очередь белән. Шәкертләр иртә белән сигездә уже укый алмыйлар. Мәтәм сентябрь укый торган түгел инде, гшр бушата торган көн, ни, ай. Чыгалар да шушы уазикларны бушаталар, нитәләр. Әлхәмдүлилләһ, менә бүгенге көндә инде безнең шушы үзебезнең подвалларыбыз, ниләребез, менә бу гшр садаканы саклый торган подвалларыбыз тулып бара, әлхәмдүлилләһ. Тулып бара, но ул безнең тула, кишерләре дә бар, кабаклары да бар, суганнары да бар, чегендерләре дә бар, бәрәңгеләр барысы да бар. Без инде әгәр дә артык булса, то есть ул шул хәтле бәрәңге, может быть, шәкертләр ашап бетерә алмыйлар. Без аны ишәтәбез, без аларны обмен ясыйбыз оптовиклар белән. Без аларга бәрәңге бирәбез. Шәкертләр көн саен чыгалар, бәрәңгеләрне перебирәтәләр, крупниларны отдельно итеп баралар, полкаларга куеп баралар капчык белән. Без алардан сон обмен ясыйбыз төрле-төрле ниләргә, крупа, Дөге, гречкалар, оннар, башкалар, майлар, то есть шуларга без обмен ясыйбыз.
Илсур хәзрәт Нуруллин ревком эшләре буенча сөйләп китте, имамнарның сорауларына җавап бирде. Раббым Аллаһ шушы эшләребезнең нәтиҗәләрен дөньялыкта да һәм ахирәттә дә күрергә насыйп әйләсә иде. Әйе, без, имамнар, хәзрәтләр, бу эшнең астын да, өстен дә, эчен дә, тышын да бик яхшы беләбез, аңлыйбыз, шуның да инде монда тиге. Тикшерүләребез, карауларыбыз инде бу халык алдында бер яхшы нәрсә. Буадан килгәннәр, кассаны тикшергәннәр, караганнар, ниткәннәр, все яхшы тәртип, кассаларны печатларга, карап торырга, отчет булырга тиеш, әлбәттә, садакага. Менә бу безнең инде шушы эшчәнлек бара инде, Алла теләсә. Шуның белән монда куркмагыз, теге монда кәгазь быткасы икән дип, Шамил хәзрәт монда любой вопроска сезгә җавап биреп, аңлатып, тәртибен. Бу безгә просто менә шуны кәгазьне алдыкмы, акча чыктымы, 4-5 кешедән, 6 кешедән, күбрәк кешедән кул гына куйдырып калды. Моны син решать итмәдең, менә мөтәвәлияттә Абзалов, Садыртдинов, Әгъзамов кул куйганнар, безнең мөтәвәлият әгъзалары бетте. Бу бергә хәл ителгән эш. Ә монда мин хәл иттем дә, мулла шулай әйтте дә, все акча чыгып китте дигән нәрсә, бу бераз генә безгә уже дөрес барып чыкмый. Чөнки бухгалтерия эшләсен, эшләрен сез яхшы беләсез, күп беләсез. Монда инде каян да булса тикшерү килеп төшсә, миңа теге әйтте, менә болар әйтте диеп, монда инде Качып чыгып булмый мондый әйбердән. Менә шуның белән Алланың рәхмәте яусын. Аллаһу Тәгалә шулай бергә-бергә матур иттереп эшләргә насыйп итсен. Бер-беребезгә хөрмәт итеп, бер-беребезне ихтирам итеп, инде Раббым Аллаһ хозурында да, кыямәт көннәрендә Раббым җәннәтләре белән шатланырга насыйп әйләсен. Фәим хәзрәт зират мәсьәләләренә тукталып, зиратлар тәртиптә булсын диеп искә төшерде. Яхшы, икенчесе, Халыкның теле бары актив түгел, туганнарының, якыннарының истәләрен карамыйлар. Шусы да бар. Ә кая техник кере, кере ала, кая ни, бөтенесе дә хәмдә эшләнде, бик яхшы. Безнең инде быел бик тә ярдәм итте, алар һәм дорожный, менә Карлыдагы, анда нәсәлникның замы Бурнасов дигән кардәш килеп туктанды. Аны куйдылар, зам хәзер булында. Урайдан рәхмәте хәзер итем менә ничә дистәләрен ел шунда кайнаугач, аларның да менә аның хатынын дияргә туры килде. Танышмаган кешеләр юк. Бар да таныш һәм дә һәм дә югак керсәк тә ярдәм итәргә тырышалар. Тәкаббәл миннә иннәкә әнтәс сәмигул галим, Раббым Аллаһ, барча мактау, барча хәмд сәнаәт Сиңа гына, Раббым Аллаһ. Синең ризалыгыңны гына алырга тырышабыз, Раббым Аллаһ. Сиңа гына тәвәккәл кылдык, Сиңа гына тапшырдык, Раббым Аллаһ. Шушы җыенуларыбызны, Раббым, хәерле кылсаң иде. Нәтиҗәле кылсаң иде, Раббым, Алла, һәр барчаларыбызга исәнлек, саулыкта, кабул булган гамәл-гыйбадәтләр кылып, Раббым, Үзеңнең хозурыңа мөэмин мөселман халәтебездә кайтып, җәннәтләрең белән, Раббым, шатланырга насыйп әйләсәң иде. Әс-салату хайрун минән-наум.
30 сентябрь Кырыксадак авылы мәчетендә Мәүлет кичәсе үткәрелде. Рамис хәзрәт Рахметов җомга намазында пигамбәребезнең асыл сыйфатларын аңлатып үтте. Без мөселманнарга аның үрнәгендә яшәргә кирәк икәнен искә төшерде. Пигамбәребез бик юмарт, тыйнак һәм тәкәбберлектән ерак кеше булган. Җыелышларда аерым бер урынга утырмаган, буш урын эзләгән. Күп очракта, кыйблага карап, аякларын тездән бөгеп утырган. Аның сөйләме кыска, шул ук вакытта күп мәгънә сыйдыра торган булган. Ул оста, ачык һәм матур итеп сөйләгән, ләкин зак дәшмичә дәшмичә дә торган. Шуңа күрә аңа күбрәк салаватлар әйтеп, Аллаһы Тәгаләдән аңа, безгә шәфәгатьче итеп калуын сорарга кирәк. Алга таба Хаҗиләр мәчете имамы Фәим хәзрәт Сөләйманов Мөхәммәд саллаллаһу галәйһи вә сәлләм турында сөйләп узды. Уналты яшендә
әтирә кияргә әнисез калды. Әтисен ул бөтенләй күрмәде. Сәфәрдә вакытта кайтып җитә алмады. Әйе. Муса алейһиссәлам дөньяга килгәнче моннан өч ай алдан аның әтисе вафат булды иде. Әйе, Абдулла дигән. Әминә Ваһаб кызы алты яшендә вафат булды. Алты яшеннән бабасы, ягъни әтисенең әтисе, Абдулмөталиб дигән әтисе, бабасы инде ул, Ул инде ике ел тәрбияләде. Аны әтисе белән бертуган Әбуталип дигән абзыйсы тәрбияләде, җәмәгать. Җыелыш авыл халкы көче белән әзерләнгән Мәүлет табыны артында дәвам итте. Әс-салату хайрун минән-наум.